דער לשון אין הייליגן רמק שרייבט אם יעבודו אדם שנים אלף העיקר איז הניסיון, יעבוד אדם שנים אלף מיינט נישט ער וועט לעבן ש, יעבוד אדם שנים אלף ער ארבעט עובדים, העיקר איז הניסיון א מענטש האט א ניסיון, העיקר איז הניסיון דאס איז א ביראת שמים.

זאגט רב שלומקעס ווידער אויף וואס איז די אלע ברכות אויף איין ווארט, וואס איז א ווארט? העיקר קדש עצמך במיתה, אויף דעם ווארט קריגסטו אלעס, אויף אביסל יראת שמים קריגסטו אלעס, יראת שמים, דער רבונו של עולם זאגט איך צאל דיר אלעס יראת שמים, וויאזוי דער קאברינא ברענגט פון דער רבי רבי מאיר פרעמישלאנער, רבי רבי מאיר פרעמישלאנער האט געזאגט אז עיקר איז ראשי תיבות אויס ברית קודש. פרעגט די קאברינא אבער ס'איז דאך נישט קיין עין ס'איז א אלף, וואס שטייט אייקע מיט א עין? זאגט די קאברינא אז ווי קען מען זיין א שומר אז מען בייט נישט די עין מיטן אלף, דעם עין, דעם אויג מיטן אליפו של עולם, אז געסט נישט אוועק דעם עין פארן אליפו של עולם, ווי קען מען זיין א שומר אז מען געט נישט אוועק די אויג פארן אליפו של עולם, ירא שמים, די אויגן. דער באקאנטער תפארת שלמה זאגט אין פרשת האזיני די פסוק שלמה אויפן משנה אין נאמנים שם שמור לי ואשמור לך שם אסורך זאגט די תפארת שלמה שמור לי אייבערשטער בעט דיר היט מיינע אויגן ואשמור לך איך העל דיך היטן און שם אסורך האסט נאך קריגן שכר אויך. יצרן הי, זאגט דער ראש שלמה מעק אי שוין איינער איך היט אויף א אינגערמאן וויפיל ער היט דא אויבן. געגאנגען פרייטאג לעצטע פרייטאג א אינגערמאן א גרויסע מרביץ תורה הגאון ר' שמריהו רוט הייסט ער ער וומט אזין אין שפיטאל דארטן אין תל השומר. און ער זאגט מיר אז דארטן האט ער געזען א זעלנער, א זעלנער און די זעלנער, ער האט אנגעהויבן אזא שמועס מיטן זעלנער אז דארטן די מיליטער איז לערנט מען זיי אויס די אנהייב צו גיין אויף שדה קוצים, אויף שדה אויף קוצים, וואס איז דאס? זאגט ער וואס הייסט אין די מיליטער אז דו גייסט נישט אויב לערנסט זיך נישט צו גיין אויף קוצים און אויף אזעלכע גדר טייל ביסט נישט קיין זעלנער, די ערשטע ביי יעדע קוץ וועט זיך אפשטעלן די מלחמה, ס'איז דאך ז. און אזוי אינמיטן גיט ער אים א הייב אויף דער זעלנער די הענט, און ער ווייזט אים וואס איז צעשניטן פון אלע זייטן פון קויטש און פון שטעכן ווערען, און זאגט נאר דער זעלנער האט אים געזאגט דו זעסט, א זעלנער וואס האט נישט די אלע סערט האט ער נישט קיין זעלנער, ער איז נישט קיין זעלנער, האט ער מיר געזאגט, ער האט געגעבן מיר אליין אזא ווארט, שבע יפול צדיק וקם, אז עס איז נישטא קיין סערט האט ער נישט קיין זעלנער, אז עס איז נישטא די סערט האט ער מען האלט זיך נישט מען שטארקט זיך אין יעדן מצב כי אם ליראה. מ'איז מתסס בדמייך בדמי חיי. און די לב שמחה איז ארויסגעגאנגען פונעם ברוסט, עס איז געווען א ברוסט פון מארקאנא קלויזענבערגער איז געווען אין ברוסט פאר זיבעציג יאר צוריק, איז האט ער איז ארויסגעגאנגען ער איז געווען דארטן ביים ברוסט מיט צוויי אידן, עס איז קיינער נישט נישטא, הרב לייבל ציוויאק זכרונו לברכה,

שפעטער האט ער מיר געזאגט, יאך האב געטראכט עפעס אנדערש, יאך האב געטראכט אז מען זאגט אן דעם בייוועג שם שניכעס לברית די פרעפלסט אין בלוט קעגן נקמות על תורה'לעך איבער מעשים טובים, איך פרעפל און בלוט, איך פרעפל און בלוט, אם יחיה האדם אם יעבוד האדם שנים אלף, קענסט זינגען אויף דעם א ניגון, אם יעבוד האדם שנים אלף.

ר' מענדל, איר קענט מיר געבן א ברכה? איך גיי, איך גיי היינט ארויס פון דעם. איך גיי אריין. ער האט זיך צולאכט, ר' מענדל, זיי ארויס, אריין, סיביר, זיי ארויס. איך האב א געבעטן א ברכה, יא? איר קענט מיר געבן א ברכה? פרעגט ר' מענדל, וויאזוי, זאג נאר, אבער ווי אזוי גייסטו ארויס? האט ער אים באוויזן, ס'איז געווען חליפת משמרות דארטן, יעדן טאג האט זיך געביטן משמרות פון די שוטרים, חליפת משמרות פון די שוטרים יעדן טאג זעקס מאל. אין יעדע חליפות משמרות איז געווען דרייסיג סעקונדעס א האלבע מינוט וואס קיינער איז נישט געווען. זעקס מאל א טאג איז יעדן מאל ביי די חליפות משמרות האט ער געמאכט אין די וואנט דארטן א לאך אזוי מיט א מויל א לאך און צוריק פארדעקט א לאך און צוריק פארדעקט און אזוי שוין לאנגע צייט וואס ער מאכט זעקס מאל א טאג זעקס מאל א טאג א האלבע מינוט א לאך און ער האט שוין געמאכט אזוי א לאנגע צייט האט ער שוין געמאכט א גרויסע ארום און ארום. אזא ארום און ארום אזא גרויסע וואס איז וואס איז ארום גענומען מיט אזעלכע שטרעכלעך האט אים געזאגט איינטעל וואך ס'איז שוין גרייט איינטעל וואך גיב איך דארטן נאר א זעץ און איך בין אינדרויסן לויפט זיך פונקט ווי ביי א טשעק וואס מען געדארף אראפלאזן דעם טשעקל ס'איז שוין גרייט די לעכלעך אלץ איז גרייט א זעץ און איך בין אינדרויסן האט ר' שלומ'קע האט ר' מענדל פאטער פאר זיך דערציילט ער האט זיך אוועקגעשטעלט דארטן האלב אכט. און ער זעהט ער האט געגעבן טאקע א קנאק ער איז געווען אינדרויסן ס'איז געווען צוגעגרייט צו זאך ער האט עס געמאכט שוין ער איז אינדרויסן ווער האט אמאל געווארט אינדרויסן זאגט ער זאגט ער ס'איז געווען דארטן אינדרויסן הינט פאר איינער וואס איז אנטלויפט הינט זאגט נאר צו קוקן וואס וועט מיר קענט אנידערפאלן חיות טרף ס'איז געווען בקיצור, דארטן האבן געווארט די הינט, ער גיבט א, אבער ער איז געווען אויף דעם אויך מציית, ער איז געווען אויף דעם גרייט וואס? ער האט געהאט צוגעגרייט שטיקער פלייש, און ער האט אנגעהויבן צו ווארפן פאר די הינט, און געווארפן פאר יעדן הינט, און אזוי איז ער אנטלאפן. די שוטה האט דאס געזען, שוטה איז געקומען, האט געזען ווי זיי עסן פלייש, בחמס זעם וחסד האט גענומען די רעוואלווער און געשאסן, געהארגעט וועמען?

וואס איז עס? דו ביסט דאך ס'איז דאך דיינע, ביסט דאך משכון. האט ער אים געזאגט, מענדעלע! דו ווייסט נישט, די הונט! ער זאגט, די הונט! מיר זענען משכונים, מיר זענען מגדלים, מען האלף, מען גיט אים צו עסן און צו טרינקען, מען לייגט אריין מיליאנען אין דעם. פארוואס? ווייל ווען ס'וועט קומען די מינוט וואס ער דארף ארבעטן, זאל ער ארבעטן וואס ער דארף צו טון. איז האב איך אזויפיל אריינגעלייגט די מיליאנען, ס'געקומען די מינוט האט ער אויפגעלאזט זיין תפקיד און געלאפן צו א שטיקל פלייש, איז דער הונט וואס ער איז, וואס איז ער מיר ווערט, דער הונט וואס ער איז, האט ר' מענדל זיך געגעבן א צווויין, האט ער זיך דערציילט א מעשה וואס ער האט געזען, האט ער געזאגט שפעטער, דער רבונו של עולם גיט מיר דא, גיט מיר צו עסן, צו טרינקען, געזונט, מיט לעבן, מיט קינדער, אויף וואס?

די אייגענע גבירות דו קענסט יא? אז א מורדיגער דו דרייליגער אבער אויב מלך שטייט איך איר אסרו אבער עשיך זאגט די נועם אלימלך די אייבישטער האט מורא פון איינעם וואס ער זיך איר אסרו די רבונו של האט מורא פון איינעם זאגט ער יא די אייבישטער האט מורא כ ו יחל כ ו יחל א איד זאל נישט זינדיגן כדי ער זאל אים נישט דארפן מענישען.

יא, איך דענק דער מסרטן המאריך, ווען זאגט ער עס? יום כיפור קטן? צו ביי די יוצרות פרשת פרה? יעדן אינדערפרי זאגט ער מסרטן המשחית, וואס הייסט עס א משחית? וואס הייסט עס א משחית? זאגט דער רוקח רבותי א לשון פון א ראשון, א ראשון איז יעדע אויס כגחלי אש, פייער! זאגט דער רוקח כשרוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לאדם, דער אייבערשטער וויל גוטס טון פאר מענטשן, וואס? זאגט ער נישט עושר כבד גדילה א שידוך א בן זכר איך ווייס נישט, כשרוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לאדם, אומר לו השטן גיט זיך די שטן א מיש אריין, און ער פרעגט זיך, אי החינם תעשה לטובה, פאר בחינם? דען אזא אימא קודם זיי און פריערט מען עשה, ויקח השטן את מפתחות התאווה בידו ויחגור את האיש שלא פיתן, מען זאגט נאך אפאר ווערטער, ער רייצט אים אן אויף די אויגן, פארוואס רייצט ער אים אן פארוואס? ווייל ער וויל אים משחית זיין דעם טובה, זאגט דער רוקח, אים איז שטן א משחית. כשרוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לאדם אומר לו השטן וכי הכינם תעשה לו טוב וועט ער נסיים אים קודם ויקח השטן את מפתחות הדבר בידו ער רייסט אים אן די אויגן פארוואס זאל ער וועלן משחית זיין דעם טובה שכל ווי דער גבשיעלע בעלזא האט געזאגט די הלוך סנה לחברך לא סווית אידעך זיל גמור וועט רבי שיעלע בעלזא די הלוך סנה איז וויסן ער איז א שונא ער וויל די כלה מאכן טובות לחברך לא סווית מאך אים נישט קיין חבר. ואידך זיל-גמור, שוין אלס ווערן לייכט. גיי נישט מוסר'דיג מיט טאניש, וויאזוי איז א שונא וויל ער משחית זיין תורות גשמיות זיל ער דער חבר קלעבן, דער חבר וואס ער וועט מאכן נישט קיין חבר, ואידך זיל-גמור שוין ווערן אלס לייכט. יא, לאז מיר נאר אביסל די עולם אנקומען אסעלעך פארשטייט מען דאך נישט, דער הייליגער דברי חיים אמסאלמ'ס רב איז געווען עפעס א גביר, א גרויסער גביר, יום הקדוש איז געווען דארטן, ער האט נישט געקענט פאסטן, ס'איז געווען שווער, בקיצור דער דאקטאר איז דא ביים מוסף שיעורים און גיבן שיעורים און דערנאך זענען פחות פחות נפגשים. ס'איז געקומען אז פאר נעילה האט געפילט ער קען נישט האט דער דאקטאר געזאגט אנפילן גאנצע גלעזער, גאנצע גלעזער געבן. האט דער רב געוואלט זאגן יא אבער דער רב האט געציטערט צו גיין שיקן פרעגן דעם הייליגן אור החיים. דער אור החיים איז דא אין באסמאנט שטאנץ זאל, שיק פרעגן. האט די ברך חיים עק דער גביר איז געווען א גרויסער גביר דער וואס איז שווער געוואר אבער א שווערע קמצן אויך האט שוין און מען איז געווארן א פאר נעילה די שאלה דארטן אויף דער רב האט דער דאקטאר איז דא גאנצע גלעזלעך דער רב האט אויך דארט געהאלטן זאל מען פרעגן דעם די ברך חיים רב האט דער צאנזער רב געזאגט יא מען זאל אים געבן גאנצע גלעזלעך נאר מען זאל אים זאגן פארן טרינקן אז אויף יעדן גלאז גייט פינף הונדערט רייניש און קופה של צדקה. ער איז געווארן געזונט האט נישט געדארפט אפילו פחות וגישור. וואס זי האט געהערט צו פונעם אינדוטרא ער האט זיך פריער האט ער געפילט ער גייט פון די וועלט, פארוואס דערצייל איך עס? אויך א בחור זאגט א אינגערמאן ער קען, טפו, די נסיון שמירת עיניים ער קען נישט ער קען נישט, ער זאל וויסן ס'קאסט פונעם אינדוטרא נישט וואס שוין קענען, מ'זאגט נאר משכיל די מאן זיך. דער גביר האט געקענט פלוצלינג, ער האט געקענט פלוצלינג ער ווייסט נישט פונעם אינדוטרא נישט. ארום און ארום ירא שמים פארקערט וויפיל מען פארדינט פון דעם לשון רשע און שי ל מיט גימל אוצר ועין האבן מיר הויז ברא די נביא זאגט לחמו ניתן מ' אבן אמונים זאגט רש י לחמו ניתן וואס זאגט רש י לחמו ניתן לא יהא געדענקט די לשון רש י לא יהא מבקש לחם. כי מן השמים יספיקו לו מזון, וועסט נישט דארפן שנארן געלט, נישט דארפן קיין גמח'ן, גארנישט, רשי חתמ'עט א טשעק ביי מיר, א חסיד מפי רשי, מער פון די מנהל באנק בינלאומי להבדיל. לא יהי' מבקש לחם כי מן השמים יספיקו לו מזון, רחמנותן, מים אויף נאמנים זאגט רשי מקור מים אויף לא יכזב, כלומר, זרעו יגדל וכל צרכיו יסופקו, אלעס האט ער געגעבן גימט די אויגן, אלעס, גימט די אויגן. אוי צו מיינער מראות ברא לחמו ניתן לא יהי' מבקש לחם כי מן השמים יספיקו לו מזון באשם זאגט איך גיי דיר געבן צו איך גיי דיר געבן

עקשן, אולי די בחור ווייסט וואס הייסט עקשן, ווייסט נאר נישט מיט וועמען, ער פארשטייט עקשן, עקשן מיטן יצר הרע. די זאגסט די באבע רב זכרונו לברכה האט זיך געפרעגט זיין טאטן בקדושת ציון פארן קריג איז געווען עפעס אזא שפיל פון קינדער איז געווען א שפיל פון קינדער אז איך זאג יא זאגסטו ניין איך זאג טאג זאגסטו נאכט איך זאג רעכטס זאגסטו לינקס איך זאג איך זאג וואס איך זאג זאגסטו פארקערט טאמער איינמאל איך האב געזאגט רעכטס און דו האסט געזאגט אויך רעכטס, האסטו פארשפילט אן עולם. וואס איך האב געזאגט האסטו געדארפט זאגן פארקערט. אזוי געווען א שפיל, איך זאג רעכטס, דו לינקס, טאג, נאכט, טונקל, לעכטיג, אלסדינג פארקערט. האט ער געזאגט אז דו פרעגסט דיין טאטן קדושת יו ט וואס איז פשט אין דעם שפיל,

און אויב איז שווער אוי צאלט ער אויף דעם ירא שמים דא איז אויף יעדע גדר אין ירא שמים אויף יעדן גדר טאקע דא דא בין הזמנים דא איך וויל איך וויל נישט קאלע מאכן דעם עולם אויב ס'איז שטא אה דא עפעס אזא זאך בין הזמנים אויב זאגט איינער מזל אוו אריה די עולם דא בין הזמנים גייען עפעס א גן החיות וואס אי איין בחור זאגט מיר וואס הייסט פארוואס איך גיי די אנדערע וואך שבת און וואלף מנהל איך וויל זעהן וואס הייסט אריה שרגא דא. גייט א צווייטער בחור און זאגט מיין וואס הייסט וואס די ערשטע ספר מחבר איז גאבא קארי איך וויל וויסן וואס הייסט דאס גאבא קארי איך האב אים געזאגט יא אבער די ווייסט אז דער לייב איז אזוי טאמער ס'דא א גדר דארטן ס'דא א גדר איז א שיינע זאך ער מאכט א לעבן חלילה אויב ס'נישטא קיין גדר איז דער דייטשער ווערט א תשעה באב קליין גערעדט ער האט צורייסט דערויף שטיקער אפילו קיין טאר עט נישט קענען מאכן אויב ס'איז נישטא קיין גדר ביי דעם לייט איז מזל אויב וואריע פונעם גאנצן בין הזמנים קענסט מאכן א לעבן אבער מיט א גדר אין ירא שמים מיט גדרים אין ירא שמים גדרים ואל תאמין איש השם ישמרני אוי אוי אוי אוי אוי מזל אויב וואריע פונקט ווי די לייט מיט א גדר א גדר א גדר א גדר אין ירא שמים. גדרים און יראת שמים. אוי וואס הייסט א גדר און יראת שמים? מיר א איד אין בני ברק האט געיינט געוואוינט אין רחוב ברסלב אין בני ברק, ער האט געהייסן ר' בלעזער פרעסמאן, הערט א אינטערסאנטע מעשה, בלעזער פרעסמאן איז געווען א איד, האט געווען אז ער איז געווען אינגעלעגן אין לערנען, ער איז געווען א אפגעהיטענע אידשע, ער האט גע זיין ער קומט פון אמעריקא, זיינע עלטערן זענען געווען אמעריקאנער, און זיינע עלטערן זענען אוועק אין אמעריקא, און מען האט געדארפט איבערפירן די נכס, די אמעריקאנער נכס, רבותי מען רעדט נישט אויף צען טויזנט דאלער, נישט הונדערט טויזנט דאלער, א דירה אין חיפה איז אויך נישט הונדערט טויזנט דאלער, יא, מען רעדט דא אויף א אזקע אין אמעריקא, דאס איז געווען, מען רעדט אויף א סכום, מען האט געדארפט איבערשרייבן פון טאטנ'ס נאמען אויף זיין נאמען, האט ער געדארפט אראפפארן אין תל אביב, מען האט געקלינגען פון די שגרירות פון תל אביב, אז ער מוז אראפקומען דארטן אין שגרירות. און חתמ'נען לעבן דעם שגריר, און אזוי גייט אריבער די נכס צו זיין צו אים, שוין, מ'האט געקלינגעלט צו זיין רעבעצן אז ר' לעיזער זאל אראפקומען, ר' לעיזער פרעסמאן איך דארף אראפקומען, האט זי אים געזאגט ר' לעיזער מיר ווילן זאלסט אראפפארן קיין תל אביב ווען מ'דארף דיך, זאגט ער איך קיין תל אביב פאר איך נישט, איך פאר נישט קיין תל אביב. שווער צו נייען. מ'רעדט דא אין ייווא פיר אזא נכס רבותי. איך פאר נישט גוט אריבער. איז זי אביסל א תמימות'דיגע געווען. איז זי געגאנגען צו טעלעפאן האט זי געזאגט היות מיין מאן איז זעהר א קיצוני ער פארט נישט קיין תל אביב אפשר קען די שגריר ארויפקומען צו אונז דא אין רחוב ברסלב אין צווייטן שטאק זי האט געהערט ווי אלע לאכן אויפן טעלעפאן, רבותי זי הערט אריבער צוויי וואכן, ס'איז געווען א קבוצה פון סענאטארן פון אמעריקע, סענאטארן די גאנצע רופט מען סענאטארן, און זיי האבן דערמאנט מבקר באזוכט די גאנצע אידישע אוכלוסייה, די סארט מיט די סארט מיט די סארט מיט די סארט, זיי האבן איין סארט האבן זיי נאך נישט מצליח געווען צו זוכן די קיצונים די שמרנים אזעלכע סארט פונקט ווי אינגעלייט דא נו מען גייט נישט ארויס פון ד' אמות מען גייט נישט ארויס כתל אביב אזעלכע אפגעהיטענע די שמרנים דעיס האבן זיי נישט מצליח געווען צו באזוכן און זיי האבן זיך דערמאנט אז רבי אליעזר פרעסמאן רבי לעזער האט נישט געוואלט קומען קיין תל אביב, האבן זיי געקלינגען פון שגרירות, געקלינגען צו זיין רעבעצן, ער זאגט היינט דא איז א קבוצה פון סענאטארן, זיי ווילן באזוכן די שמרנים, די דאס, אפשר קען מען ארויפקומען צו רבי לעזער? האט זי געפרעגט די שגרירת מיטקומען? האבן זיי געזאגט יא. ער קען מיטברענגען די פאפירן, מיין מאן זאל חתמ'נען לעבן די שגריר? האבן זיי געזאגט יא, האט זי געזאגט איז איין מינוט כ'פרעג מיין מאן, ר' לעיזער זיי ווילן ארויף קומען דא, עס איז דא עס איז דא חתמנ'ען זיי קענען ארויף קומען? האט זי געזאגט יא אבער נאר בין הסדרים. רבותי איר קענט אלע לאכן, זיי דער שגריר מיטן די אלע צולייגערס זענען ארויף געקומען צו איהם בין הסדרים און געחתמ'עט, ווען זענען ארויס געגאנגען זיינע קינדער און געזאגט אז זיי האבן געזאגט דארטן פאר זיין רעבעצן אז אפילו ביי א זון פונעם נשיא איז נישטא כזה זאך ווייל ס'איז א געזעצליכע זאך חוקי מען מוז קומען צום שגריר חתמ'נען ס'איז אפילו ביים זון פון פרעזידענט אבער איינער ס'האט א גדר שמירת עיניים אקטועל מיט הימלען. דריי די אייבישטער פאר אים וועלטן פאר גדר און ירא שמים. ניין איך האב געמיינט די מעשה אז ס'איז דא א זאך אבער דארף לצורך פרנסה גיב א קוק משה פרעס מ'מעג נישט אריין פארן קיין תל אביב האט ער שאדן געהאט פון די פרנסה? נו נישט אמת האט ער עפעס אריין געשיקט אין שטוב אריין ער איז ארויף געקומען צו אים אזוי גיך כביכול זאגט אים די ירא שמים. אינמיטן די מלחמה, וואס איך דארף דאך נישט מסביר זיין וואס דארטן איז געגאנגען ביים קריג, ווער פארשטייט, איז איינער צוגעגאנגען צום קדושת ציון אינמיטן קריג, און ער פרעגט אים, וואו איז די רבונו של עולם? גיב א קוק, די נאצים, די יימח שמם, גיב א קוק וואס זיי טוען, וואו די רבונו של עולם? האט דער קדושת ציון אים געענטפערט, ס'איז געווען אמאל א איד האט געהאט א ווילא,

ווייל דארטן איז דא ליידן, דארטן, דארטן גיב אכטונג מפגעים ואל יבוסו, האט געזאגט נו א קינד איז דאך א קינד, און טאפקער געטאנצן דעם גדר אריבער געטאנצן דער גדר געטאנצן, דער טאטע האט נישט געהאט קיין צוויי ברירות, ער איז געגאנגען דער טאטע האט זיך פארשטעלט פאר א לייב. מען האט זיך פארשטעלט פאר לייב מלאך על הארבע, און ווען די קינד איז אריבער געטאנצן אין גדר האט די טאטע אים אנגעהויבן צו בייסן, בייסן, האט ער געשריען טאטי טאטי, האט ער נישט געוויסט אז דאס איז די טאטע, ער איז געווען פארשטעלט, טאטי טאטי, פארוואס האט געוואלט די טאטע זאל רירן, אין איין קויל וויינען און ער בייסט, ער שרייט טאטי טאטי, און בייסט אים, שוין שפעטער איז די טאטע געגאנגען ווייטער, האט זיך פון די אנדערע זייט, ער האט זיך אויסגעטון די קליידער און אריינגעגאנגען אין שטוב אריין. אריינגעגאנגען אין שטוב אריין איז די קינד צוגעקומען צום טאטן און זאגט, טאטי, דו ווייסט איך בין אריבערגעטאנצן די גדר. טאטי, דו ווייסט א לייב האט מען געביסן. איך האב געשריגן, טאטי, פארוואס האסטו מיר נישט געענטפערט? האט דער טאטע אים געזאגט, דאס בין איך געווען. איך בין געווען פארשטעלט אין א לייב, נאר א גדר טאר מען נישט אריבערטאנצן. ביסטו גענטפערט גוט צו ציון, ער פרעגט ער זעהן דארט אין די נאצי מח שמם פרעגט ער ווי איז די אייבישטער זאגט ער דא איז די אייבישטער די אייבישטער פארשטעלט זיך אין אים אין דעם להבדיל די נאצי מח שמים דער אייבישטער באשטעלט זיך דארטן ער שרייט א גדר א גדר יא שמים נישט אריבער טאנצן גדרים אין ירא שמים. טיעם לאיר. נאר איר ווייסט דער אור החיים הקדוש זאגט אין פרשת כי סבו ארמי עובד אביו מיינט דעם יצר ער זאגט ויגור שם ביים סעים ארט און דאנער קומט אריין קליינטשיקס און מ'לאזט אים אריין וישם לגוי גדול עצום רב ער רעדט אויף די לענג און אויף די ברייט. זאגט דער אור החיים הקדוש וואס שטייט שפעטער ואני צעקה להשם אלוקי אבות עיני זאגט דער אור החיים הקדוש כאן רמז שצריך האדם להתפלל להשם בכל יום שיציליה מיצריו די אייבערשטער וויל האט ליב די בקשות בעטן כאן רמז שצריך האדם להתפלל להשם בכל יום שיציליה מיצריו

הערט מיין טאטע זיך אין ווארענען זאגט ער אז איך גיי אמאל זעהן סאטמאר רב דאווענען און ער זעהן ער שטייט צו געבן א מחזה זעהן א אלטע איד פון צדיקי הדור אלטע איד א ווייסע בארד ער זאגט בלא לידי נסיון טוה איך אז הונדערט מאל בלא לידי נסיון ולא פינגער א בחור פון זיבעצן יאר בלא לידי א בחור הלוואי מאכט עס א בחור זיבעצן יאר בלא לידי נסיון ולא לידי איבער געחזרט איבער צוגעבעטן מיט ווארע בלא לידי נסיון. שטייט מען בעט זיך, דער קאן רומז זאגט דא אור החיים הקדוש ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו, קאן רומז שצריך אדם להתפלל לה' בכל יום שעת עולה מצריו, דער חתם סופר דער הייליגער חתם סופר זאגט עס יענע וואך מען האט געליינט, מי יתן באוהל לבבם זה להם להירא עושי, וואס הייסט באוהל לבבם זה להם להירא עושי, זאגט דער חתם סופר מי יתן והי' עושי באוהל לבבם זה להם. טו ניין, דער אייבערשטער זאגט מי יתן עסט א לוואי, שוין מיטן רמב ם, א לוואי, א וואס וואו רבבות זענען די בוכער זאל מען בעטן אויף יראת שמים, וואו רבבות זענען דא זאגט דער אייבערשטער א לוואי זאל ער זיך אויסבעטן אויף יראת שמים, דאס ווארט דער אייבערשטער, בעט! נו דו דארפסט עפעס בעטן? נו דו ווייסט רעדסט דאך טאקע וועגן פינעם און די טראניש, בעט מען. רבי הוי רבבות זענען, ווייל א סתם סופר גייט מיט א שיטה

איז וועלכע מאה האלחין? אויב האט ער געזאגט דארטן איז ער געווען שמשון פינקלס וואס מען האט אמאל אוועקגעשטעלט א טאראן אין א שווערע מחלקה אין שפיטאל, אין א שווערע מחלקה איין טאראן, און מען האט אים געזאגט אז טאמער ער גיבט זיך א כאפ אויף און הייבט אן אטעמען זיין תיקון חצות און זענען ע י בכיס זמרירים וועקט מען זיך אויף דא די גאנצע מחלקה, און דער קען זיך אפפאסן די אינפוזיע, און דער די די אנדערע חטאים, און דער קען שטארבן, דער קען גוסס'ן, דער האט מען געזאגט, איז ממילא טאמער זעסטו ס'ווערט דא א באלאגאן, קוועטש אראפ אין מודיעין, ס'זענען אראפגעקומען א ס'זענען ארויפגעקומען דארטן אחים די העלפן, זענען געקומען ברודערס העלפן. און אזוי איז געווען האט ער געזאגט. דער יענער האט זיך אויפגעכאפט טאקע מיט א תיקון חצות כהויב ותהי צעקה גדולה בכל המקום אין די גאנצע מחלקה, און דער האט זיך אויפגעכאפט דארט אפגעריסן אים פוזי אדער געשטארבן דארט געגוססט ער געלאפן פון איינעם צו צווייטן נעבעך פון איינעם צו צווייטן צו דריטן און מען האט נישט געשטארבן מען האט געגוססט מען האט מען האט אים מעמיד געווען למשפט, א שווערן קנס אפגעדרוקט פון ארבעטער שרגא האט ער געמאכט קולות דארטן, גולמות, מען שטעלט איין תורן אויף אזא שווערע מחלקה און מען זאגט נאך קנס, איין שווערע מחלקה, האט מען געזאגט די טיפש וואס דו ביסט, מען האט דיר דאך אבער געזאגט אז טאמער ס'געשעט דא עפעס גיב א טעלעפאן נומער די מ'עט דיר קומען אלע העלפן, ווי איז געווען דיין טעלעפאן די גולם, צו דאס שרייט מען אין הימל אויבן, אין מענטשן בחוץ שרייט מען עונות, אבער ווי איז געווען דיין קולות, פארוואס אלץ ווארטסט לויט צו האק אויב נעמט מען אים עמישער,

און ווי עולם ווייסט די גמרא, ס'איז א הבטחה פון די גמרא, האלט איך א וועלט מיט זיך, וברוך ה' סגולת הבטחות, די גמרא זאגט פון חמשה עשר באב ואילך, די גמרא אין תענית ל' אלף און בב אסף, און די גמרא רעדט ארום אין חמשה עשר באב, די גמרא מכאן ואילך מען מוסיף יוסיף, מען מוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיפו חיים על חייו, הבטחה פון די גמרא פאר אריכות ימים, מען האלט דא מען ווינטש זיך שוין א כסדר עשה מטובה, גארנישט לערנען, מוסיף זיין לערנען, וויסן צו מען ריטשט די בענקלעך, דער רבי ר' מענדעלע רימינובער האט דערציילט אז ער איז געווען בעל תפילה ביים רבי אבימלך, דער רבי אבימלך האט נישט געלאזט ראש השנה יום כיפור צו גיין צום עמוד, איינער וואס פון חמשה עשר באב האט נישט געליינט יעדן טאג א בלאט גמרא. א בלאט גמרא און זי האט געהאלטן פון היינט, ווער ס'ווייסט דחסם סופר זאגט נישט כלפי בשר, ער זאגט היינט נישט דוקא ביי די תפילות, היינט דארף יעדער איינער פאר זיך דאווענען, זאגט זי, און ממילא איז דארף יעדער איינער א בלאט גמרא, רבותי יוסיפי חיים על חייו, ווי אזוי זאגט דער יואל יעקב, ער זאגט דארט מו אבתי סורותיך, אין די פֿינף און פֿערציק טעג האלט איר זיך זיכער צו נעמען לערנען איז כל היום, אלע ווייסן דאך היום איז ראש השנה איר זיכט וואס איר האט צו קענען אויסבעטן. מו, אין די פֿינף און פֿערציק טעג וואו האלט איר זיך וואס זיכער זיך נעמען צו נעמען לערנען כל היום איר זיכט וואס איר. אז מען זאל זעהן טאקע נישט אריבערגיין קיין בלאט גמרא קיין טאג אן קיין בלאט גמרא. ס'איז א שארפע לשון, רבי שלום קאזיל האט דאך נישט געקענט הערן אז מען זאגט עפעס א דבר גנאי אויף א אידן. טאמער די עטרת ווארג נייע גראונד האטן געפייער און ער האט אמאל געזאגט פאר רעבעלע רוט דער וואס איז געווען אזוי אויפגעהיטן ער זאגט פאר רעבעלע רוט ס'איז קומען דא אריין אינגעלייט דורכן טאג ביסט דאך געווען דארט מיט ר' קאלטער היינט ס'איז קומען אריין דא אידן דורכן טאג זיי זעען אויס ווי בהמות ווייל זיי האלטן פאר א בלאט גמרא רב שלמ'קע האט עס געזעהן אבער איך דארף איך אליינס זעהן און וויסן אז היינט איז פון די זאכן למאן דמוסיף יוסיף איז ספר חיים על חייו ווער וויל דאס נישט? א בלאט גמרא. איך קום יעצט פון דרשות, פון פריעריגע דרשות, דארטן און דא דארטן, און צו נעמען צעטלען, איז דארטן געווען די חברה האבן דארטן געחתמעט און אלעס, א בלאט גמרא, איך נעם דאס מיט דארטן קיין, איך נעם עס מיט קיין מירון, איך בין אויפן וועג, קענסט דארטן געבן א הערלה ווער ס'וויל מוסיף זיין, אבער איך קען נישט אפנארן רבי שמעון, ווער ס'זאגט ער האט לערנען א בלאט גמרא. און דארט געמאכט זיך א חתונה זיין מיט זיין נאמען, זיין מאמע'ס נאמען, איך קום פון פריער צו יוסיפי חיים על חייו, רבותי, ס'איז א הבטחה פון די גמרא יוסיפי חיים על חייו, איז דא אזא ווארט פון בת עין, די בת עין זאגט אז א, די בת עין, די הייליגע בת עין, ער זאגט אז די גמרא זאגט אז איינער וואס זיצט און לערנט תורה איז יוסר יקרים מפנינים יוזם כהן גדול, תניחא זבניו לפנינים, פרעגט די בת עין ס'איז דא אזא זאך? ווי דא איז מער פון לפני ולפנים, וואס הייסט מער? זאגט ער ווען די כהן גדול איז אריין געגאנגען לפני ולפנים, ווען די כהן גדול איז אריין לפני ולפנים, האט ער האט ער זיך אוועק געשטעלט בין הבדים, בין הבדים, ווען די איד זיצט ביי בלאט גמרא זאגט די בת סיון אז אין דעם ארון, אין דעם ארון.

אה, ס'שטייט דא אימער, יעדער איינער קען, ווייל ביי די חבירות האט מען געמאכט אימער, דא דא מוז מען נישט זיין אימער, יעדער איינער אויף א בלאט גמרא, ווער ס'וויל אימער אימער, רב שלום קריסווילער זאגט אימער און שניי ווי זיי רייסן עם אלקיך ואני השם, חבירות האבן געמאכט דארטן אימער, פאר ראש השנה און יום כיפור, יעדער איינער אויף זיין בלאט מוז נישט זיין אימער. נאר אויף א בלאט גמרא. מו ה אב ד זאל זיך דערמאנען די פֿינף און פֿערציק טעג, מען גיט זיך א שאקל, די אייבישטער זעט מיט דעם וואס מען נעמט זיך, והוי העיקר תשמעון, און די אייבישטער בענטשט גלייך, ובאהבך וברכך ובערבך, די אלע ברכות.